Jacob Ressa. Hai terima kasih agak semua kita kuda klik video tu terima kasih yang kita semua kuda view Jacob Ressa channel jadi baka ke sehari tu uh, kita bertemu ba segmen ti keterubah uh, ba Jacob Ressa channel segmen ke diberi nama Randau Begulai Enggau Ok aaa seperti yang kita peda diatu jika benung begulai enggau siku aaa artis tauka penyanyi aaa semua da empu iya meganglah hahaha diatu kita begulai enggau Chrisben Fowler hehehe ok Chrisben Fowler tu aaa seperti yang kitai temu iya adalah aaa munyi ku orang public figure selebriti DJ apa agi penyampai berita penyanyi aaa iya megang. Belakon, eh belakon.
Okey, untuk segmen untuk segmen ke sekali tu inya randau begulai enggau Chris Bon Fowler. Mm-hmm. Um, kita uh, semina deka uh, lepak-lepak, okay, berandau, lepak-lepak santai. santai-santai.
Okey, Chris, uh, boleh okay. intro mimit intro ngagai semua viewers. Okey kita baya uh, Chris teka beri terima kasih hari jaga berasa lepas udah ngundang Chris ya. Ba temu buah lain sari tu ba randau apa? Berandau begulai enggau. Ya, berandau begulai enggau sapa? Oh, ha, okey. Jadi terima kasihlah pendah invite Chris uh, baka kesar itu uh, lepak-lepak santai berandau tentang uh, pasal industri muzik, pasal Chris Bo, uh, okey. Betul. Betul betul. Sebenarnya uh, jika mereka ngasuh Chris intro mimit uh, nama asal hari ni, nama uh, pengawa. Okey. Okay.
Jadi uh, Chris, nama Chris sama ya, ianya Chris Benfola anak Acong. Nanti hari sebelah apai Chris, Chris uh, orang Mungu Demam Semuncan. Ti ari indai Chris, Chris ari Kampung Nangka Kota Semerahan, anak jati Kota Semerahan. Pi nyadi umur Chris diatu? Oh lalu pan orang enda nanya umur Chris, Chris madah ngagai kita semua lalu umur Chris diatu tahun tu Chris manggai dua puluh lima tahun. Oh udah dua puluh lima. Hmm agi biak oh, neh. Biak.
Okey, nang tu jauh umur kita. Ya. Yeah. Yeah.
Jangka aku meh. ya tadi sedikit pengenalan munyi ku kita hari Chris Bonfola yang pun nama asal hari ni. Okey, hmm. terus kita ngagai soalan-soalan soalan bedau soalan soalan soalan soalan soalan cool dulu alright boleh aja okey um, seperti yang kita nemu Chris tu cukup nyanyi hmm. dia mega DJ hmm. eh, kebenaran dia apa batang pengawa Chris sebedau tu oh, okay. enggau ke dia tu jadi sebedau tu Chris kala uh, gawa ba uh, salah uh, city hospital swasta ba Kuching hmm. menjadi uh, account assistant oh. lepas tu dia tu Chris more fokus tu um, pembaca berita

penyampai berita enggau aaa penyampai ba radio aaa nya lah tadi bisi mega aaa perkembangan terbaru chris taun dua ribu dua puluh satu bisi perambu deka ngeluarka lagu chrio begulai enggau jacob restah enggau eric abang ba aaa lagu chrio ke mila sama sama nganti pia mega bisi siti agi aaa orang nya tadi aaa apah aaa bisi bisi ka ngambi chris aaa nyadarka sidi lagu tang projek tu agi rahsia dulu lah.

Okey lah penerimaan orang. Orang mayuh nerima Chris dalam industri muzik. Laban Chris pen diatu before this uh, Chris uh, penyanyi udah tadi uh, diterima mega ba uh, radio, diterima mega ba uh, berita. Jadi suara Chris tu tadi ulih dibai kini-kini. Kira penerimaan ni okey lah. Ti bala peminat ba luar nin pun ok mega selalu aaa meri kata kata semangat kata kata positif ngagai Chris thank you very much ngagai kita semua ngagai peminat peminat ba luar kin hahaha. Ok Ris pia negatif side eh bisi bisi kena. Ok negatif side before this amm Chris kala dalam pengalaman Chris taun dua ribu lapan belas aaa dua ribu lapan belas eh dua ribu tujuh belas baka nya aaa Chris kala diberi jaket Ku jaku ti chukup ngasuh ati enti baan ku orang. Sida madah tadi Chris enda laya dalam industri musik ba menua kitai Sarawak laban Chris empu suara tu tadi ukai tahap ba Sarawak so iya nadai iya nadai laya dalam industri uhh nya lah tadi agak agak uhh sigi sedih lah sangat sangat sedih diga ka munyi nya. Jadi Chris ngambi kata kata orang nya tadi peransang ngambi ga Chris empu ulih iya. Ulih mayuh agi mai suara tu ngagai bidang-bidang bukai. Hmm, Chris minat belagu aja. Yes, betul.
Sebedau Chris uh, nyadi um, DJ radio, DJ radio tu tadi bagi Chris sangat-sangat mencabar ke orang. Ukai nama Chris madah mencabar laban kita tadi mesti ke bisi ilmu, ilmu bejaku mesti ke nemu info-info semasa, mesti ke nemu uh, ngaga aaa berjenaka ku orang tu ngambi ku orang attract enggau kitai laban Chris tu tadi jenis orang yang pendiam meh jenis orang pendiam ba rumah laban ba rumah Chris sigi enda bejaku bejaku jika perlu sahaja mula mula suba Chris sigi enda nemu baka ni ke tawa kediri aaa so Chris tadi ninga lah so ninga sida DJ DJ bukai ketawa ketawa oh macam nya ok so Chris practice bah dalam kereta baka orang gila. Laban kitai ba konti iya engka jaga betemu ba konti tu macam isolated empu tempat. Yes betul. And then kitai siku aja ba dia. Hmm um, betul. Kini kitai ka memeriahkan suasana suasana ba dalam radio hmm. ba ba dalam keadaan kitai ba konti yang nadai yes betul uh, nadai orang ngau kitai bejaku apa semua ya sigi nadai orang ngau kitai bejaku hmm. tang kitai empu um, pemikiran tadi hmm. madah ke bisi orang ngau kitai bejaku laban kita tu tadi menyampai info-info ngagai seluruh Dunya actually orang ke bisi mending ke radio. Laban diatu stesen radio pun mayuh ngena website ne iya. Ba dini-dini aja ulih meda ne ba Australia ne ulih meda ba menua luar negara memang ulih ninga. Jaji laban-laban diatu pun semua ngena website. Soalan ke empat ok bisi panas sikit lah. Aa nama nya kini.
Lama enda soalan tu ni. Aduh makai lalu kitai ngagai ke angat gila lagi. Minum lalu minum lalu minum dulu. Apa isu-isu semasa dalam industri yang Chris temu diatu? The positive side or negative side? Both. Kado mayuh gila.
Dua-dua lah.
Ambil sigi dua lah ni buku nya. Enti yang positive side, dia tu mayuh penyanyi-penyanyi baru ngeluar ke lagu-lagu baru sida eh deka ngangkat ke diri sida eh. Yang tadi adalah satu um, pengawa ke cukup manah meh laban sida tadi promo sida empu enggau uh, sada nyawa penyanyi-penyanyi baru dia tu ke mayuh Versatile ke orang mayuh uhh specialise sida empu dalam uhh jenis-jenis uhh sida empu genre enggau forte. Kenti ari negatif. Negatif side chukup-chukup mayuh perlu ka kedi semada. Soalan panas. Okey enti baka ke diatu siti chala keri sekam madah kitai sebagai penyanyi baru enggau penyanyi lama enda kira kita nya tadi penyanyi hebat. ka penyanyi mayuh bulih anu gerah ka penyanyi ke biasa-biasa aja ke ke sendu ka enda ngawa kitai sama-sama bebasa ke pangan diri enti ba luar tadi macam nya aja bebasa ke pangan diri ngambi ke nadai mayuh laya ba luar okey betegur sapa yes betegur sapa anggap aja kitai tu tadi adalah sesama manusia ukai membeza kan sida tadi enggau penyanyi tu hebat penyanyi nya lama penyanyi tu legend aa just anggap aja.

Pengidup Chris, Chris ulih begumpul enggau famili Chris empu enggau bala menyadi ke bukai semua bisi datai begempuru ku orang ba dalam siti rumah tadi. Emm that moment I love that moment ya ulih begumpul enggau bala famili. Iya enda enda enda enda fokus enggau enti lebuh maya perayaan. Mm betul. Uh, maya ujung minggu pun kitai ulih yes. bergelumur. Okey, uh, tu adalah soalan soalan ke penudi lah. Nya aja pia.
Mimit main soalan di tadi. Okey. Soalan ti ke penudi uh, general lah jaku okay. jaku peransang atau ke pesanan uh, Chris nuju sida ke baluar din hmm. uh, ke baru dekat nyingkang ke diri dalam industri nak kisahlah ya um, belagu ke belakon ke pengacara ke laban Chris pun kira ke udah uh, mayuh pengalaman kira ya okay semina bidang uh, belagu

Sepatah dua kata ngagai bala sida ke meda. Sepatah dua kata aja ni.
Satu dua ai. Okey nyadi ungkup kita ke bisi minat dalam semua bidang ke dikerindu kita. Jaku lalau Chris enggau jaku tanggan Chris ungkup kita ke benung meda um video tu. Uh okey. Jadi ungkup kita ke bisi minat dalam belagu ke muzik ke apa-apa uh bidang ke diminat kita terus capai enggau fokus apa yang kita minat. Enti orang bisi bejaku ke kita ke bejaie ke kita keluar entin ke enggau kata-kata negatif anang peduli ke jaku orang. Jaku orang kapa didinga ti ngempu ati ukai sida iya. Ooh kai sida iya. Isa nemu ya aku ayat nya. Jadi fokus ke orang tadi fokus enggau apa yang kita minat. Uh, okay, mega dalam uh, fasa pandemik COVID-19 laban kita dia tu benung betapi enggau pandemik COVID-19 ku kita ke benung beluar tin terus titih katur SOP ku dah ditetapka terus kena ke sengkabung idung enggau mulut Enti nadai ai tauka sabun kita ulih ngena hand sanitizer ok. Okey kelipah ari nya mega mungkin Chris ulih share media rama Chris. Okey engku peda ke deka nemu info-info ke lebih silik pasal Chris kita ulih ngelawa Chris ku IG chrisburn underscore founder lepas tu kita ulih ngelawa page facebook Chris iya nya chrisburn cats fm lalu kita ulih meda tauka add Chris ba facebook personal.

Tekan lonceng notifikasi, like, share enggau komen. Okey, bertemu baru ba video ti deka datai. Ciao.